אין די לעצטע פיר א האלב פינף וואכן איז געווען אזא ראלי קאוסטער אין די פאליטישע וועלט, נישט נאר אונז חסידים וואס אונז פארשטיין מיר אסאך נאר אידיש, אדער אפילו דער וואס פארשטייט יא ענגליש האט נישט געהאט קיין צייט צוליב די טרדה פון קלאגן אויפן חרבן, האט פארפאסט אפאר זאכן דא דארטן, באט אפילו אויב מען האט גארנישט פארפאסט און מען האט אלעס מיטגעהאלטן, איז אויך מעגליך אז עס איז אזוי צומישט און עס איז אזוי געפלויגן רעכטס און לינקס יעדע צען סעקונדעס נאכאמאל פאום ברעיקינג נוס אז אפשר ווייסט די עולם נישט ווי זיך אהין צו טון, ממילא האב איך דיסיידעד אי ה מאל צו גיין פרי סטייל, ס'איז נישט זיך צו שטעלן אויף א ספעסיפיק טאפיק, נאר נעמען די דזשענערעל עלעקשאן יעצט ווי ס'האלט אלעס צוזאמען און געבן אזא שנעלע באגיי וואס טוט זיך מיט די טאטעל פיקטשער, אזוי אפשר וועט מען פארשטיין בעסער וואס ס'איז, און כ'האף אז ווער ס'וויל ארויסנעמען פון דא האפענונג וועט ארויסנעמען האפענונג, און ווער ס'וויל זיין נערוועז קען ווייטער בלייבן נערוועז. פארוואס האסטו נישט געמאכט קיין עפיסאוד די לעצטע כ'ווייס נישט ווי לאנג, לאמיך ענק מסביר זיין יונגעלייט, בחורים שעפעלעך, צוהערערס, פענס, ברוך השם איך האב א דעי דזשאב, און אזוי ווי יאסי געשטעטנער, טענק יו ביי די וועי, האט מיך אויסגעלערנט אז איך דארף נישט האבן די שאו פאר מארעל סופארט אדער פאר פיינענשעל סופארט, און ס ה איך גיי מיך נישט אנטשולדיגן ווייל איך קום קיינעם גארנישט, אבער ספאנסערשיפ קען אוודאי העלפן ווייל דאס גייט מיך געבן מער מאָטיוועישאן איך זאל טרייען, אויך ברוך השם פיינענשעלי דארף איך עס אויך נישט, ווייל אונז האבן ברוך השם אויסגעפיגערט א קלוגע וועג וויאזוי צו קאווערן אונזערע עקספענסעס אז זיי זאלן נישט זיין עקספענסיוו, יעצט האמיר דא פראדוסער ליפא, סאונד אינדזשעניר חיים, און אשר, סאו ביי די וועי טענק יו און שאוט אוט, סאו אונז זעמער ברוך השם זייער גוט, און און וועם ס'געפעלט נישט קען גיין הערן אלע אנדערע גויאישע מיט אידישע מיט ענגלישע ווי ווי מען וויל קען מען גיין אויסהערן וואס מען וויל, פיין לאמיר שנעל גיין לאמיר אנהייבן זעהן וואס טוט זיך, די לעצטע מאל וואס האמיר גערעדט איז געווען נאך די אסעסינעישן אטעמפט אבער אונז האמיר אביסל גערעדט דערפון, אונז האמיר אויך גערעדט פון די דיבעיט, סאו קודם איז געווען די דיבעיט, די דיבעיט איז געווען דזשאו ביידען האט נישט געסאונד אזוי שלעכט ווי די מידיע האט אים געמאכט, און אונז האמיר געהאט שוין אונז האמיר שוין געהערט דזשאו ביידען סאך ערגער ביז די דיבעיט, די פראבלעם איז געווען אז. זיי האבן אים געוואלט ארויסשטעלן פון די רעיס, נישט ווייל ער איז אלט און ער טויג נישט אויף זיין דזשאב, דאס באדערט זיי נישט, זיי דארפן נישט איינער וואס טויג, זיי דארפן איינער וואס איז א פאפעט און מען קען קאנטראלן, זאל אויסזען. ער האט געטון זייער שלעכט אין די פאולס און זיי האבן מורא געהאט אז זיי גייען פארלירן, באלד האט מען רעדן וועגן די פאולס אויכעט, און פארדעם האבן זיי אים געמוזט ארויסשטעלן ווייל עס האט אויסגעזען פאר זיי מורא'דיג שלעכט, און זיי האבן געוואלט פארמיידן, אדער נישט אינגאנצן עוואוידן נאר אפילו מינימייזן אסאך פון די שעים פון זייער לאס, פארדעם האבן זיי געמוזט פון אים פטור ווערן, סאו די דיבעיט איז געווען א גוטע תירוץ. נישט יעדער, נאר ווער ס'דרייווט, האט מיטגעהאלטן די לעצטע פאר יאר זייט קאוויד. אזא באלאגאן, קודם איז נישט געווען קיין קארס, נאכדעם קיין טשיפס, יעצט זענען שוין די פרייזן אביסל בעסער און נישט דא קיין געלט. כ'קען ענק זאגן מיין פערזענליכע עקספיריענס. כ'האב געהאט א גאנצע מעשה מיט מיין קאר, מיטן סליחות איינער האט מיך צושמעטערט טאטעל-לאז בקיצור, כ'בין געווען אויס מענטש. ביז כ'האב אנגעטראפן א וואוילער געשמאקער ערליכער חסידישער יונגערמאן, איינער פון אונזער קרו, פארשטייט פונקטליך וואס אונז גלייך מיר, א פען פון אונזער שאו און אויך די ספאנסער פון די עפיסאוד, חוץ וואס כהאב אים משוגע געמאכט פאר יעדן דיטעיל עקסטער, כהאב געוואלט אזא רעדל, אזאלכע פענסטערס, מיט פלאר מעטס און קאלטע זיצערס, האט ער מיך אויך גוט אראפגעקוועטשט די פרייז, ער האט מיך יעדע פאון קאל אויפגעהויבן מיט א גוט ווארט און א שמייכל, און מען ערלעדיגט די אינשורענס מיט די בענק רעקווייערמענטס מיט די בעסטע פארגעניגן, סיגניטשער ליסינג, די בעסטע סערוויס, קאל יעצט, סעווען וואן עיט, פייוו טרי פאר, טו זירא סעווען זירא, נאכאמאל סעווען וואן עיט, פייוו טרי פאר, טווענטי סעווענטי, ענד אלל דעי ניד איז יור סיגניטשער. שטיצט אונזער שטיצער. אזויווי די דיבעיט האט זיך געענדיגט און זיי האבן אנגעהויבן צו פושן אז דזשאו ביידן זאל ארויסגיין האט זיך אנגעהויבן ווער יא. סאו קודם איז ביידן אליין פארשווינדן געווארן פאר אפאר טעג און קיינער האט נישט געוויסט ווי ער איז קיינער האט נישט געוויסט צו ער לעבט בכלל מען האט ארויסגעברענגט מען האט געזאגט אז ער האט געהאט קאוויד מען האט ארויסגעברענגט א נייע קענדידעט סקען אז סאיז געווען ביידן באט סאם האו איז ער געוואקסן מיט צוויי פיס העכער און און און ער פלוצלינג געזונט געווארן לפי איש הלימה כווייס נישט. אבער האט אינדארסט קאמאלא העריס אזוי פלוצלינג און אויכעט מורא'דיג מורא'דיג זייער פעיק און זייער קאנספירעסי'דיג, איך ווייס נישט צו מ'קען יא זאגן אז ער לעבט צו ס'איז א קאנספירעסי, די לעדערהעד האט נישט געהאט די ווייט האוז איז נישט געווען אפישעל, די סיגניטשער האט געהאט א ליין און געווענליך האט עס נישט קיין ליין, אפשר מ'לייגן א סקרינשאט, יא? אה! און. ווען אבאמא האט אים אינדארסט אויף א ספיקער פאון, קודם כל איך האב עס געזען ערגעץ אנדערש דאס איז נישט מיין דזשאוק, אבער ווען איינער, ביי די וועי דו זיצט אויף א טרעין אדער אויף א באס אדער אין סיי ווי און זעסט א מענטש רעדט אויף ספיקער פאון און ער האלט עס נעבן די אויער זאלסט וויסן יענער איז א משוגענער, מיין וואס קענסטו הערן ווען די ספיקער ליגט דיך ביי די אויער
קאמאלא!

העלא, ער רעדט הויעך, קענסט האלטן די פאון ווי דו ווילסט, קענסט לאזן די פאון אויף די האלטער, קענסט לאזן די פאון אויף בלוטוט, וואס זיי האלטן דא, יעס דזשאו, יעס, באראק און מישעל, אוי מיי גאד, איים סאו עקסייטעד. ס'איז פעיק רבותי, ס'קען זיין ער האט אים עכט אינדארסט, ס'קען זיין אז ער האט עס עכט געזאגט, ס'איז נישט געווען פריש, נישט געווען אויפן פלאץ ווען ביידן האט געהאלטן זיין ספיטש, קוואוט אנקוואוט, איז אויך די זייגער אויף זיין האנט געווען א אנדערע זייגער ווי מ'האט עס גע'עירט לייוו, סאו דאס ווער ס'קויפט, ווער ס'קויפט נאך אלץ ביי די וועי, ווער ס'קויפט נאך אלץ די מידיע מיט זייער נאז, מיט זייער. עס איז זייער זייער מפקפק'דיג, פלוצלינג גראד געווען קאמאלע העריס רעדי, קאמאלע העריס איז נאכנישט געווען אויף קיין איין טאון האל, אויף קיין איין אינטערוויו, אדער אויף קיין איין ספיטש אן א טעלעפראמטער, זייט זי האט זיך דערקלערט אלס ווי אזוי הייסט עס אלס נאמעני זעכער נישט. אבער ס'דארף נישט, ביי די מידיע פעלט דאס נישט קיין פראבלעם, ווייל די מידיע דעקט איר גענוג, און אזוי ווי ביי דזשאו ביידען אין טו טאוזנט און טווענטי, אז ער איז געווען איינגעשפארט אין א בעיסמענט א גאנצע צייט פון די קאמפיין, איך האלט אז די בעיסמענט סטרעטעזשי איז א גוטע סטרעטעזשי פאר זיי, און טאמער ווי לאנג קאמאלע העריס בלייבט באהאלטן און זי רעדט נישט, אלץ מער קען די עולם מיינען אז זי האט עפעס מאמענטום און אז זי איז א גוטע קענדידעיט, באלד קען מען אנקומען צו דעם אויכעט. סאו דאס איז געווען די דיבעיט. נאך די דיבעיט איז געווען אבוויעסלי. איז געווען די אסעסינעישן אטעמפט. די אסעסינעישן אטעמפט איז אויך געווען א דיזעסטער פון א זאך, וויפיל וויפיל פראבלעמס די סיקרעט סערוויס איז דורך און וויפיל קאנספירעסיס זיי האבן יא געוויסט פארדעם ווען זיי האבן געלאזט טראמפ ארויפגיין אויפן סטעידזש. די סיקרעט סערוויס איז יא קעיפעבל פון סטאפן א שארער, נישט קעיפעבל פון סטאפן א שארער. איך אלס א אמעריקן, איך בין באמת באזארגט, איך ווייס נישט צו איך קען טראסטן די סיקרעט סערוויס אין די קומענדיגע פרעזידענטס אין די קומענדיגע צייט אז אויב עפעס זאל נישט געשען חלילה צו די נעקסטע פרעזידענט, א עקסטערע קאנווערסעישן, אפשר מען אנדערע מאל אויך פאוקעסן אויף דעם. למעשה גראד נאך די אסעסינעישן אטעמפט האט זיך אנגעהויבן די ריפאבליקען נעשאנעל קאנווענשאן, די ריפאבליקען נעשאנעל קאנווענשאן איז אויך געווען נייעס, וואס מ'וואלט געדארפט מאכן עקסטערע עפיסאד פאר דעם, און איך וואלט געקענט מאכן נאך אן עפיסאד נאך די דעמעקרעט אויך אפשר ווען מאכן, און צו קאמפערן, איינע פון די גרעסטע דוגמאות איז געווען אונז אלס אידן, ווי ווי זיי האבן ארויפגעברענגט אזויפיל משפחות וואס האבן געהאט קינדער וואס האבן ליידער נאך אלס קינדער האסטעדזשעס, און זיי האבן גערעדט דארטן צו די ריפאבליקען פיפל און צו די מענטשן און טויזענטער טויזענטער מיליאנען ריפאבליקענס וואס האבן עס געוואטשט אנליין, נישט נאר די אהבת ישראל. מען האט געלאזט מענטשן וויינען און בעטן אז מען זאל עפעס טון צו ראטעווען די האסטעדזשעס און די כבוד וואס מען האט געגעבן פאר אידן און די פרא איזרעיל

נאך די קאנווענשאן, אנשטאט עס זאל בלייבן א גרויסע קאנווענשאן באמפ, האבן די דעמאקרעטס גראדע געטון סטראטעדזשיקלי זייער א אינטערסאנטע מאוו, זיי האבן אוועקגענומען די גאנצע אטענשאן פון די קאנווענשאן, אויסעגריימט, און זיי האבן דעמאלטס געמאכט ביידען מיט קאמאלא מיט די גאנצע, ס'האט אויך אוועקגענומען אסאך, און ווען איך האב געוואלט יא זיך ארויסזעצן עפעס רעקארדן, יעדע צען מינוט איז געווען ברעיקינג ניוז אז היינט רעד איך וועגן איך ווייס נישט וואס, לאמיר זאגן אז היינט איז געווען קאמאלא'ס ווי פי. און מארגן קומט עפעס א ברען ניו, איך ווייס נישט וואס, איראן קומט און גייט עטעקן ארץ ישראל, לאמיר זאגן חס ושלום, די אייבערשטער האלט אין די רעכטע האנט וועט מיין יעצטיגע נייעס זיין נעכטיגע איבערגעבליבענע לעפט אווער קוגל, סאו פארשטייסטע פאר דעם איז אסאך מאל שווער צו זיך אראפזעצן און מאכן א ספעסיפיק עפיזאד וועגן א טאפיק. אויך לעצטע וואך איז געווען א אינטערסאנטע זאך וואס איך האב פערזענליך מיטגעהאלטן און איך וועל ארויפלייגן אפאר פיקטשערס, איך האב גראדע די זכיה און די אנער צו נעמען א פארט אין א טראמפ רעלי אין העריסבורג פענסילוועניע, איך האב מיטגענומען פראדוסער חיים און אשר, און אונז האבן ברוך השם אונז האבן זיך אנגעטון און אונז האבן אויסגעזען גוט און אונז האבן געהאט די פאות מיט די ציצות אונז זעמיר אנגעקומען פרי און זעמיר געזעצן דארטן שעהן אין די ליין און און און הונדרעטע איז א גוזמא צענדליגע זענען צוגעקומען צענדליגע זיי ווילן כאפן פיקטשערס מיט די היברו טראמפ און און און זיי האבן געפרעגט פארוואס אונז זעמיר געקומען און אונז זעמיר ווי אר סאו אנערד דעט יו דזשוין אס און אזויפיל לאוו און אזויפיל סופארט און אזא קידוש השם וואס אונז האמיר געמאכט דארט יעדער איינער האט נאר געהאט גוטע ווערטער צו זאגן טענק יו פאר קאמינג גאד בלעס איזרעיל ווי לאוו די דזשוס און איין געוויסע זאך וואס כ'האב יא געוואלט נעמען א נאוט איינער איז צוגעקומען דארטן עפעס א מידיע עס קען זיין ס'איז ערגעץ ארויפגעגאנגען אויב איך געדענק גוט מיין איך איז עס געווען עפעס א לאקעל טשענעל דארט אין טווענטי וואן און זיי האבן מיך געפרעגט אז ס'הייסט יעצט אז קאמאלא העריס גייט נעמען דזשאש שאפיראו פאר פאר ווייס פרעזידענט קענדידעיט און וואס איך זאג דערצו עז א דזשו, כ'האב געזאגט קודם האב איך געטרייט צו זיין קיוט כ'האב געזאגט טרי ווארדס ברינג איט אן און יענער קוקט מיך אן ניין ניין זאג עפעס מער וויאזוי פילסטו אלץ א איד און כ'האב אנגעהויבן זייער סימפל וויאזוי איך האלט עכט. כ'האב געזאגט אזוי, קוק, קאמאלע העריס איז א שלעכטע קענדידעיט, יעדער ווייסט זי קען נישט, ביידען האט כאטש א תירוץ, א קאלעך תירוץ, אלטער איז ער, זי האט נישט קיין שום תירוץ, זי קען, בחייכם ווי מייכלס, האט נישט קיין אהנונג וואס זי רעדט, כ'דארף ברענגען ווידיאוס איז דא גענוג. טאלקינג אבאוט די סיגניפיקענס אוו די פעסעדזש אוו טיים, רייט, די סיגניפיקענס אוו די פעסעדזש אוו טיים, סאו ווען יו טינק אבאוט איט, דער איז גרעיט סיגניפיקענס טו די פעסעדזש אוו טיים אין טערמס אוו וואט ווי ניד טו דא טו לעי דיס ווייערס, וואט ווי ניד טו דא טו קריעיט דיס דזשאבס, ענד דער איז סאטש גרעיט סיגניפיקענס טו דע פעסעדזש אוו טיים ווען ווי טינק אבאוט א דעי אין דע לייף אוו אווער טשילדרען.
און כ'האב מסביר געווען דארטן א קוק ווען ס'איז ווען ביידן אליין און און ביידן אליין איז ארויס מאכט עס א חילוק אבער די די מעלה איז אז די די דעמעקרעטס זענען אזוי אין דער ערד מיט זייער פאלעסיס און מיט די דיזעסטער פון די עקאנעמי די עקאנעמי יא פארוואס האט עס טאקע געקראכט קוקסט וויאזוי די גרויסע דזשיניעס פון די אדמיניסטרעישן

און קוק וויאזוי קאמאלע העריס'ס סטרעטעדזשי איז צו פיקסן די עקאנעמי, האט עס אליין פארשטיין פארוואס ס'האט געקראכט, און די אלע חברה וואס האבן געזאגט יארן אז טראמפ גייט אונז קרעשן די עקאנעמי און ברענגען ווארלד וואר טרי, well געס וואט, די זעלבע מענטשן האבן געקרעשט די עקאנעמי און זיי האלטן אינמיטן אונז ברענגען ווארלד וואר טרי. וואט עלס אר יו גאוינג טו דו טו פיקס דיס פראבלעם וויט אינפלעישאן? טענק יו.
וועל לעטס סטארט וויט דיס.

מיסטער וואגנער, וואט דו וואנט די עלעקשאן איז די זעם פיזיקלי.
האב איך דארט געזאגט אז דזשארזש שאפיראו, איך גלייב נישט אז עס וועט אויסמאכן, ווייל קודם כל די לינקע האבן אזוי פיינט די אידן און די לינקע זענען באמת אנטיסעמיטן, אז דזשארזש שאפיראו גלייב איך נישט עס וועט אויסמאכן, עס וועט אוועק טרייבן נאך מער, ספעשעלי די פרא כאמאס פרא פרי פאלעסטיין חברה, און אויב דזשארזש שאפיראו וועט ארויף גיין, פענסילוועניע וואלט געווען זייער א סמארט מאוו און זייער א סטראטידזשיק מאוו, אבער וויבאלד די קאמאלע הערס העדקוארטערס זענען באמת סטופיד און אנשטאטס נעמען די איד פון א סווינג סטעיט פענסילוועניע וואס איז געגאנגען פאר טראמפ אין טווענטי סיקסטין וואס איז געטשיעט געווארן פון טראמפ אין טווענטי טווענטי וואלטן זיי געטון א משוגענע קלוגע מאוו ווען זיי לאזן ווען דזשאש שפירא בלייבן באט למעשה דאס איז געשען די וואך האט זיך דערקלערט עפעס א פרישן קענדידעט דארטן טים וועלץ האבן זיי דערקלערט דארטן אלס ווי פי, זיי האבן נישט געקענט אויסהאלטן צו נעמען דעם איד, ווייל זיי האבן געוואוסט אז די דעמעקרעטס האבן אזוי פיינט א איד, אז דער דער דער האט זיך שוין געפרייט, דער האט זיך שוין אזוי ווי המן, למי יחפוץ המלך, וועם גייט דער אחשורוש וועלן אנטוהן די די קרוין מיט די האר צו צו צו, אוודאי מיינט עס מיך, און ער איז געגאנגען די לעצטע פאר טעג און ער האט זיך בארעדט און ער האט ער האט אוועקגעווארפן פון זיך די דזשודעאיזם וואס ער האט, ער האט אלמאוסט צוריק ריאינסטאלט זיין מילה

דעט לעידיס ענד דזשענטלמען ענד עוועריוואן עלס, דעט איז קאלד ביידענאמיקס. דעט איז קאלד ביידענאמיקס ענד ווי אר ווערי פראוד אוו ביידענאמיקס. ווי קען זי ווערן פאפולער? איך פארשטיי. זי איז פאפולער, יא. זי האט משוגענע גוטע ליעדס אין אלע סווינג פאולס. אה יא? פארוואס האט זי. זי האט אויפגעגעבן אויף פענסילוועניע? פענסילוועניע איז א סווינג סטעיט, א סמארט מאוו וואלט געווען צו נעמען א איד פון פענסילוועניע, יא, זי איז א מינאריטי, קלאמפ נישט, זי איז נישט קיין שווארצע ביי די וועי, ס'איז קיינמאל נישט געווען קיין שווארצע, ס'איז דא גענוג פרוף אז די מידיע האט איר גערופן אינדיען אינדיען אינדיען ווען זי איז געלאפן דעמאלטס מיט ביידן. I stand before you as the first candidate for vice president of the United States of South.

זי איז געווען ווייניגער פאפולער פון ביידען דעמאלטס, זי איז אריינגעקומען ווייניגער ווי איין פראצענט, אבער מען האט איר געמוזט אויפהייבן אז זי איז עפעס א צעדרייטע אינטערסאנטע דייווערסיטי קענדידעיט, און מען האט איר אויך, מען האט געברעגט דעמאלטס אז זי איז א דייווערסיטי הייער, יעצט אז איינער זאגט אז איז יענער א רעיסיסט און יענער א מיסאזשיניסט, ווייל א אנדערע דעפענס האבן זיי נישט, ווייל חוץ ווער ס'קריטיסייזד עניטינג פון די דעמאקרעטס, ביי זיי איז נישט דא פאליסי, ביי זיי איז דא נעים קאלינג, ווער ס'וואגט זיך זיי צו קריטיסייזן איז די פראבלעם מיט מיר, איך האב נישט די חוצפה צו רעדן קעגן, איך האב נישט די חוצפה צו קוועשטענען, הייתכן מען האט אוועקגענומען. פון די דעמעקרעטס די רייט, מען האט אוועק גענומען פון זיי בערני סענדערס אין סיקסטין, מען האט אוועק גענומען פון זיי בערני סענדערס אין טווענטי טווענטי, מען האט אינסטאלט ביידן ווען מען געהאלטן אז ער איז מער, מען האט אינסטאלט הילערי, יעצט האט מען אינסטאלט קאמאלע העריס ווייל זיי האבן די טאפ חברה האבן פארשטאנען אז זי איז די קענדידעט, און דאס איז אויך א פראבלעם ווייל זיי האבן נישט מורא, זיי האבן טאקע נישט מורא, אויב מען קען טשיעטן, וואס א חילוק וואס די עולם האלט, האב איך מסביר געווען ביי די רעלי, כ'האב פארדרייט די שמועס אביסל, באט כ'האב מסביר געווען ביי די רעלי דעמאלטס אז. דזשאש שפירא וואלט עניוועי נישט געווען קיין גוטע קענדידעיט ווייל זיי זענען צו לינק, די לינקע איז אזוי לינק אז די די עיטיס דעמעקרעטס וואס האבן נאך אמאל געטראכט אז מ'דארף ליב האבן די קאנטרי און פיקסן די קאנטרי, דעמאלטס וואלט נאך אפשר געקעירט א איד וואלט געמאכט בעסער, יעצט האבן זיי פארשטאנען אז זיי זענען אזוי אנטי סעמיטיק און זיי זענען אזוי קעיגן אידן אז ס'וואלט זיי בעסער געווען צו נעמען אן עקסטרים לינקע רעדיקל וואס איז אפן צו לייגן טרענסדזשענדער קינדער אוועקנעמען פון די עלטערן און די ראיאטס וואס מ'האט געלאזט אין טווענטי טווענטי ווען מ'האט געבעטן נאך פאליס און ער האט נישט געוואלט און די רייטס צו געבן פאר איליגעלס צו צו וואוטן און צו באקומען דרייווער לייסענס און צו באקומען אלע בענעפיטס מער ווי די היינטיגע סיטיזענס און די פאולס וואס כ'האב גערעדט פריער וואס זי האט נישט די פאולס אויב זי איז אזוי גוט אין די פאולס, פארוואס האט זי געדארפט נעמען איינעם פון מינעסאוטע? מינעסאוטע איז א בלו סטעיט פון ניינטין סעווענטי טו, און די גאווערנער פון מינעסאוטע איז אזא מין צוקנייטשטער זכר, אז פונקט אים האבן זיי געדארפט נעמען צו סעקיורן מינעסאוטע, דאס מיינט אז זיי זענען גוט נערוועז פאר מינעסאוטע, זאל זיי מיר נישט קיינער קומען זאגן דא אז זי שטייט גוט אין די פאולס, ס'איז פעיק און ס'איז ליגנט, און ווער ס'טראסט פאולס זאל זיך גיין אויסטשעקן זיין קאפ ביי א מח דאקטער. מיט דעם אלעמען אז דו פרעגסט מיך, יא, נערוועז בין איך, איך האלט נישט אז אונז זעמיר סעיף מיט די עלעקשאן, איך האלט נישט אז, אוודאי גייט טראמפ געווינען, טראמפ האט שוין, צו מיר האט שוין טראמפ געווינען, צו מיך איז נישטא קיין וועג ער זאל נישט געווינען, נאר וואס דען, אזויווי איך האב געזאגט, זיי טשידן, ממילא אז זיי טשידן, האבן נישט זיי נישט מורא פון ריאליטי, און אז זיי האבן נישט מורא פון ריאליטי, קענען זיי טון וואס די פליפ זיי ווילן, און פארדעם טוען זיי טאקע וואס די פליפ זיי ווילן. סאו צום כדי צו מסיים זיין מעין פסיכה אזוי ווי כ'האב אנגעהויבן, איך וויל נישט זיין קיין אורח און סתם יעצט זאגן ברעיקינגס מיט געוויסע נייעס מיט לייף טשעינדזשינג נייעס זאכן, ווייל מארגן גייט זיין נאך זאכן און איבערמארגן גייט זיין נאך זאכן און יעדע צען סעקאנדס גייט זיך עס נאכאמאל טוישן, סאו ביזדערווייל האלט עס דא און וויפיל מ'קען פון דא ארויסנעמען זאל פון דא ארויסנעמען אז באמת האט זי נישט קיין פילע ראליס.

פיפל ארנט פאר הער לייק דעט, דעטס וואי זיי אר העפען טו פיק אפ האומלעס פיפל, דעט בינג סעד I'ma גיוו הער דיס, שי איז נאט די אנלי וואן, איט איז א ווערי פולטאן קאונטי אטלענטא טינג, יו קען סי איט בעפאר אלל אוו די דעמאקרעטיק רעליס. און באמת האט זי נישט קיין גוטע פאולס, ס'איז אלעס פעיק, און און איר מאמענטום איז נישט קיין מאמענטום, און ס'איז נישט קיין האנימון אויך נישט, ס'גייט לעסטן פון טענת אסתר ביז פורים אדער ווייניגער. זאלן זיי זיך בארואיגן, ס'דא גענוג צייט פאר סעפטעמבער, סוף סעפטעמבער אקטאבער הייבט זיך עניוועי נישט אן די עכטע עלעקשאנס, און פאולס, וויאזוי ארבעט פאולס רבותי וויאזוי ארבעט פאולס, מענטשן מיינען אה די פאול זאגט, לאמיך ענק זאגן וויאזוי פאולס ארבעט, לאמיר לאמיר כאפן די מאוסט פאפולער פאול, און און איך גיי נישט מאכן איך גיי נישט זאגן אז דאס איז פעקטשול ביי יענע פאול אזוי, אבער אזוי ארבעט עס אין דזשענעראל, לאמיר זאגן פייוו טערטי עיט נעיט סילווער, יא לאמיר זאגן, ער ער ער גייט צו מענטשן אין ניו יארק סיטי און ער פרעגט איינעם פאר זאג נאר פאר וועם גייסטו וואוטן? און ער זאגט ער גייט וואוטן פאר טראמפ און דער זאגט ער גייט וואוטן פאר קאמאלא יא? און נאכדעם קומט ער אין זיין אפיס און הייבט אן טייפן צעטלעך, פיפטי פערסענט האט געזאגט אפשר טייפט ער ליגנט? wow! נישט בייגעפאלן! דאס איז איינס. נאמבער טו, וויפיל מענטשן האסטו געזען אין אין מאנהעטן מיט מיט טראמפ העטס, וויפיל מענטשן האסטו געזען סתם אזוי מיט מיט מיט באמפער סטיקערס פון טראמפ אויף זייער קארס, מענטשן האבן מורא, מענטשן שעמען זיך, מענטשן באקומען שעלט מיט מיט מיט עטיטוד פארן זיין טראמפ סופארטערס, פארוואס ווען א פאולינג עידזשענט גייט צוקומען צו מיר אדער אויף די גאס אדער אין פאבליק אדער אפילו אין פרייוועט און מיך פרעגן פאר וועם איך גיי וואוטן, פארוואס פאלט איינעם ביי אז איך האב נישט מורא אדער אז איך שעם מיך נישט צו ענטפערן דעם אמת? וויאזוי קען זיין פאולינג איז לעדזשיט אמת? סאו סיי זיי ריפארטן נישט דעם אמת, סיי מענטשן האבן מורא צו זאגן דעם אמת, און סיי מ'זעט דאך אלעמאל, פאולינג איז נישט היינטיגע צייטן א זאך וואס איז געמאכט צו ריפארטן פאבליק אפיניען, פאולינג איז געמאכט היינט פאר די דעמעקרעטס צו שעיפן פאבליק אפיניען. ווען דו ביסט יעצט א עיליען און דו לענדסט אראפ פון ספעיס און דו האסט נישט קיין אהנונג וואס טוט זיך אין אמעריקען פאליטיקס און דו הייבסט אן אויפצומישן א גוגל, דו הייבסט אן אויפצומישן פעיסבוק אדער אינסטעגרעם און דו זוכסט עני אינפארמעישן, וואס טוט זיך וועגן עניטינג וועגן די עלעקשן, לאמיר זאגן טראמפ אסעסענעישן, באקומסט נישט דעם אמת, מען לאזט דיך אפילו נישט זען דעם אמת, עף בי איי קומט ארויס זאגן אז ס'קען זיין ער איז נישט געשאסן געווארן, ס'קען זיין ס'איז נישט געווען קיין בולעט, ס'קען זיין ס'איז נישט געווען קיין בלוט, ס'קען זיין ס'איז נישט געווען דאס, ס'איז געווען גלאז, ס'איז געווען אראפגעבויגן, ס'איז געווען ארויפגעבויגן, אפשר יא אפשר נישט, איינער וויל זוכן טראמפ ראלי, אדרבה איך טשאלענדזשינג, לייג אריין יעצט אין גוגל טראמפ ראלי, ס'קומט נישט ארויף גארנישט וועגן טראמפ און גארנישט וועגן ראלי, ס'קומט יא ארויף, סארי, ס'קומט יא ארויף עפעס וועגן טראמפ, שלעכטס אקעגן טראמפ, און ווען דו לייגסט אריין העריס ראלי קומט ארויף פונקטליך אלע זאכן וועגן העריס ראלי. פאריגע וואך זונטאג האב איך אריינגעלייגט א סערטש אין גוגל טראמפ עסעסענעישאן ס'איז גארנישט ארויפגעקומען ס'איז ארויפגעקומען עסעסענעישאן טרומען ס'איז ארויפגעקומען אלע אנדערע זאכן חוץ טראמפ עסעסענעישאן לייג אריין עניטינג עבאוט קאמאלא העריס יעצט די רגע ס'קומט גראד ארויף פונקטליך וויפיל זי וועגט ווי הויעך זי איז וואס זי האט געגעסן נעכטן פאר סאפער און און אויף וועלכע קי זי לאכט הע הע הע הע הע הע. ווי האו טו סטעי וואוק, לייק עוועריבאדי נידס טו בי וואוק, ענד יו קען טאלק אבאוט איף יור די וואוקיסט אר וואוקער, באט דזשאסט סטעי מאר וואוק דען לעס וואוק, וואטעווער.
בארואיגטס ענק רבותי, די עלעקשאן גייט נאך אסאך זאכן, ביז דעמאלטס גייט זיך נאך אסאך זאכן טשעינדזשן, און איין זאך קען איך ענק זאגן, צו איך גרייט מיך יא אן, צו איך גרייט מיך נישט אן, צו איך האב יא א טעלעפראמטער, צו איך האב נישט קיין טעלעפראמטער, צו איך פאוקעס אויף איין סאבדזשעקט, צו איך פאוקעס אויף זעקס טאפיקס, טענות קענט איר צוש האבן, ווייל נאך אלץ סאונד איך בעסער ווי ביידן און העריס צוזאמען. קאפ! זייטס געזונט.